Korinf lilerge jazılǵan ekinshi xat, birinshi bap. Qudaydıń qálewi menen Masix Iysanıń elshisi bolǵan men Pavelden hám tuwısqanımız Timofeyden Korinf qalasındaǵı Qudaydıń jámáátine hám pútkil Axaya úlkesindegi barlıq muxaddeslerge sálem. Ákemiz Quday hám Iyemiz Iysa Masix sizlerge miyrim hám tınıshlıq bersin. Qudayǵa, yaǵnıy Iyemiz Iysa Masixtıń Ákesine alǵıslar bolsın! Ol bizlerdiń rehimli Ákemiz hám tolıq jubanısh beriwshi Quday. Quday bizlerge barlıq qıyınshılıqlarımızda jubanısh beredi. Solay etip, bizler de Qudaydan alǵan jubanısh penen hár qıylı qıyınshılıqlarda bolǵan adamlarǵa jubanısh bere alamız. Sebebi, Masix shekken azap-aqıretlerdi bizler qanshelli kóp sheksek, Quday bizlerge Masix arqalı sonshelli úlken jubanısh beredi. Bizler kórip atırǵan qıyınshılıq, Sizlerdiń jubanısh alıwıńız hám qutqarılıwıńız ushın bolıp atır. Bizlerdiń jubanısh alıwımız da sizlerdiń jubanısh alıwıńız ushın bolıp atır. Sizler ózlerińiz alǵan usı jubanısh arqalı bizler shekken azap-aqıretler menen birdey bolǵan azap-aqıretlerge shıday alasızlar. Bizlerdiń sizlerge baylanıslı bolǵan úmitimiz bekkem. Óytkeni sizlerdiń tek azap-aqıretlerimizge emes, al alǵan jubanıshımızǵa da sherik ekenińizdi bilemiz. Tuwısqanlarım, Aziya úlkesinde kórgen qıyınshılıqlarımızdan sizlerdiń xabarsız qalıwıńızdı qálemeymiz. Bizler shekten tıs awır qıyınshılıq astında bolıp, tiri qalıwdan da úmitimizdi úzgen edik. Ishimizden ózimizdi ólimge húkim etilgendey sezdik. Biraq, bul ózlerimizge emes, al ólilerdi tiriltetuǵın Qudayǵa súyeniwimiz ushın boldı. Quday bizlerdi usınday úlken ólim qáwpinen qutqardı hám ele de qutqara beredi. Sizlerdiń duwalarıńızdıń járdeminde Quday bizlerdi ele de qutqara beredi dep, bizler Onnan úmit etemiz. Kóp adamlardıń etken duwalarına Quday juwap berip, bizlerdi qutqarǵanlıqtan kópler bizler ushın Qudayǵa shúkirlik bildiredi. Bizler maqtanısh tutatuǵın hám pák hújdanımız benen gúwalıq beretuǵın nársemiz mınaw, bizler dúnyaǵa, ásirese sizlerge adamnıń danalıǵı menen emes, al Qudaydıń miyrimi menen, Qudaydan kelgen hadallıq hám haq niyet penen qatnas jasadıq. Bizler sizlerge oqıp túsine alatuǵın nárselerdi ǵana jazıp atırmız. Házir bizlerdi tolıq túsinbeseńiz de, waqtı kelgende tolıq túsinetuǵınıńızdan úmit etemen. Solay etip, Iyemiz Iysa qaytıp keletuǵın kúni bizlerdiń maqtanıshımız sizler bolatuǵınıńız sıyaqlı, sizlerdiń maqtanıshıńız da bizler bolamız. Usınday isenim menen sizlerdi eki ese quwanıshqa bólensin dep, sizlerge barıwdı burın niyet etken edim. Makedoniyaǵa baratırǵanımda da, Makedoniyadan qaytıp kiyatırǵanımda da, Sizlerge barıwdı niyet etken edim, sońınan sizler meni Yahudiyaǵa shıǵarıp salarsız dep oylaǵan edim. Usılay niyet etip, men jeńilteklik qılıppan ba? Meni denesiniń qálewi boyınsha kewlinde yaq dep oylap, awzı menen awa deytuǵın adam dep esaplaysızlar ma? Men Qudaydıń sadıqlıǵı haqı ant ishemen, bizler eki júzli adamlar emespiz, bizler sizlerge sóylegenimizde, Yaq dep oylap, Awa dep aytpadıq. Bizler tárepimizden, yaǵnıy men tárepimnen, Sila hám Timofey tárepinen sizlerge járiyalanǵan Qudaydıń Ulı, Iysa Masix, Hám awa hám yaq emes, onda tek awa ǵana bar. Qudaydıń barlıq wádeleri Masix arqalı awa bolıp tolıq orınlanadı. Sonlıqtan Qudaydıń dańqqa bóleniwi ushın Masix arqalı Qudayǵa awmin deymiz. Bizler menen sizlerdiń Masix penen bolǵan baylanısımızdı bekkem qılǵan hám bizlerdi xızmetke tayınlaǵan Qudaydıń Ózi boladı. Ol bizlerdi mórlep tamǵa bastı hám bunıń dálili sıpatında Muxaddes Ruwxtı júregimizge jaylastırdı. Meniń júregimde ne bar ekenin biletuǵın Qudaydıń Ózi gúwa. Sizlerdi ayaǵanım sebepli, usı waqıtqa deyin Korinfke barmaǵan edim. Bizler sizlerdiń isenimińizdiń ústinen biylik ornatqımız kelmeydi, kerisinshe, Sizlerdiń quwanıwıńız ushın bizler sizler menen birlikte miynet etip atırmız, sebebi sizler isenimde bekkem tursızlar. Korinflilerge jazılǵan ekinshi xat, ekinshi bap. Solay etip, sizlerdi jáne qapa qılmayın dep, sizlerge barmawǵa kewlimde qarar ettim. Óytkeni, eger men sizlerdi jáne qapa qılsam, onda meni kim quwantadı? Ózim qapa qılǵan sizlerden basqa kim kewlimdi kóteredi? Álbette, hesh kim. Sonlıqtan men barǵanımda, quwantıwı kerek bolǵan adamlar meni qapa qılmawı ushın, Sol xattı jazıp jibergen edim. Sebebi meniń quwanıshım sizlerdiń hámmeńizdiń quwanıshıńız ekenine isengen edim. Men sol xattı tereń qayǵırıp, júregim ezilip, kóz jaslarımdı tógip otırıp jazdım. Bundaǵı maqsetim sizlerdi qapa qılıw emes, al sizlerge degen sheksiz súyispenshiligimdi bildiriw edi. Eger arańızda bir adam basqalardı qapa qılǵan bolsa, ol tek Meni emes, al qanday da bir dárejede sizlerdiń hámmeńizdi qapa qılǵan boladı. Men bunı asırıp aytıp atırǵan joqpan. Bul adamǵa sizlerdegi kópshilik tárepinen berilgen jaza jeterli boladı. Solay etip, ol hádden tıs qayǵırmawı ushın onı keshirip, jubanısh bergenińiz maqulıraq boladı. Sonlıqtan oǵan degen súyispenshiligıńizdi dálillewińizdi ótinish etemen. Hár bir iste sózime qulaq asatuǵınıńızdı yamasa aspaytuǵınıńızdı sınap biliw ushın men sizlerge sol xattı jazǵan edim. Sizler onı keshirseńiz, Onı Men de keshiremen. Eger Men onı keshirgen bolsam, onı sizler ushın Masix aldında keshirdim. Solay etip, Shaytannıń awhaldan paydalanıp, pánt beriwine jol qoymayıq. Óytkeni bizler onıń jawız jobalarınan xabarsız emespiz. Men Masixtıń Xosh Xabarın járiyalaw ushın Troasqa barǵanımda, Iyemiz maǵan kóp múmkinshilik bergen edi. Degen menen, tuwısqanımız Titustı sol jerde ushırata almaǵanım sebepli, ruwxım tınıshsızlandı. Sonlıqtan sol jerdegiler menen xoshlasıp, Makedoniyaǵa kettim. Qudayǵa shúkirler bolsın, Ol bizlerdi bárqulla Masixtıń Jeńisiniń saltanatlı júrisinde jetelep júredi. Hám bizler arqalı hámme jerde Masix haqqında bilimdi xosh iyis sıyaqlı tarqatadı. Sebebi bizler qutqarılıp atırǵanlar arasında da, nabıt bolıp atırǵanlar arasında da Masixtıń Qudayǵa baǵıshlaǵan xosh iyisimiz. Bizler Xosh Xabardı járiyalaǵan waqtımızda, nabıt bolıp atırǵanlar ushın ólimge aparatuǵın ólim iyisimiz. Al qutqarılıp atırǵanlar ushın ómir beretuǵın ómir Iyisimiz. Bunday xızmetke ılayıqlı hesh kim joq. Óytkeni óz paydası ushın Qudaydıń sózin satıp beretuǵın kóp adamlar bar. Biraq, bizler onday adamlar emespiz. Bizler Quday tárepinen jiberilgen hám Masixqa tiyisli bolǵan adamlar sıpatında Xosh Xabardı Quday aldında haq Kewil menen járiyalaymız. Korinf lilerge jazılǵan ekinshi xat, úshinshi bap. Bizlerdi jáne ózleri maqtap atır dep oylaysız ba? Ayırım adamlar sıyaqlı sizlerge kórsetiw ushın Yamasa sizlerden alıp basqalarǵa kórsetiw ushın minezlememiz jazılǵan xatlarǵa bizler mútájbiz be? Bizlerdiń minezleme xatımız sizler bolasızlar. Bul xat bizlerdiń júreklerimizde jazılǵan bolıp, onı barlıq adamlar biledi hám oqıydı. Sizler haqıyqattan da bizlerdiń xızmetimiz arqalı jazılǵan Masixtıń xatı ekenińizdi anıq kórsetesizler. Bul xat sıyá menen emes, al tiri Qudaydıń Ruwxı menen jazıldı, hám ol tasqa emes, al adamlardıń júreklerine oyıp jazıldı. Bizler Masix arqalı Quday aldında usınday isenimge iye bolǵanımız sebepli bulardı aytıp atırmız, Bizler xızmetimizdi uqıplı bolǵanımız sebepli atqarıp atırmız demekshi emespen. Bizlerdegi bar uqıp ózimizden shıqpaǵan, al Qudaydan berilgen. Quday bizlerdi Jańa Kelisimniń xızmetshileri qıldı. Jańa Kelisim jazılǵan nızam tiykarında emes, Al Muxaddes Ruwx tiykarında payda boldı. Sebebi jazılǵan nızam ólimge húkim etedi, al Muxaddes Ruwx ómir beredi. Tasqa oyıp jazılǵan háriplerden ibarat bolǵan Muxaddes nızam ullılıq penen berilgenlikten, Izrail xalqı Musanıń júzinen shıqqan ótkinshi nurǵa qaray almaǵan edi. Ólimge húkim etetuǵın Muxaddes nızamǵa xızmet etiw sonshelli ullı bolsa, onda ómir beretuǵın Muxaddes Ruwxqa xızmet etiw onnan anaǵurlım kóp ullılıqqa iye emes pe? Adamdı húkim etken Muxaddes Nızamǵa xızmet etiw ullı bolǵan bolsa, aqlanıw beretuǵın Jańa Kelisimge xızmet etiw onnan góre qanshelli ullıraq boladı! Haqıyqattan da, joqarı ullılıqqa iye bolǵan Jańa kelisim payda bolǵanda, burın ullılıqqa iye bolǵan muxaddes nızam óz ullılıǵın joyttı. Solay etip, ótkinshi bolǵan nárse ullı bolsa, máńgi qalatuǵın nárse onnan da ullıraq. Usınday úmitke iye bolǵanımız sebepli, úlken batırlıq penen sóyley alamız. Bizler júzindegi óship baratırǵan nurdı Izrail xalqına kórsetpew ushın, júzin perde menen japqan Muwsa sıyaqlı is tutpaymız. Biraq, Izrail xalqınıń júregi qaysar bolǵanlıqtan, hátte, usı kúnge deyin olar Eski Kelisimdi oqıǵanda, olardıń sanası sonday perde menen jabıwlı turǵanday boladı. Óytkeni bul perde tek Masix arqalı alıp taslanadı. Haqıyqattan da, usı kúnge deyin olar Musanıń kitabın oqıǵanda júrekleri perde menen jabılǵanday bolıp túsinbeydi. Degen menen, Adam Iyemizge júz burǵanda, sol perde alıp taslanadı. Iyemiz, Ruwx, Iyemizdiń Ruwxı bar jerde azatlıq bar. Bizlerdiń hámmemiz perdesiz júz benen Iyemizdiń ullılıǵın kóremiz. Sol arqalı Oǵan uqsaw ushın ózgerip, ullılıq ústine ullılıqqa erisip baramız. Bul Ruwx bolǵan Iyemizdiń járdeminde iske asadı. Korinflilerge jazılǵan ekinshi xat, tórtinshi bap. Sonlıqtan biz xızmetshiler bul xızmetti Qudaydıń miyrim-shápááti menen islep atırǵanımız sebepli, ruwxımızdı túsirmeymiz. Bizler jasırın hám uyat islerimizdi tasladıq, hiylekerlik penen háreket qılmaymız, Qudaydıń sózin burmalamay, Haqıyqattı ashıq aytıwımız arqalı ózimizdi Quday aldında hár bir adamnıń hújdanına tapsıramız. Eger bizler járiyalap atırǵan Xosh Xabar jabıq bolsa, ol nabıt bolatuǵınlar ushın jabıq boladı. Isenbeytuǵın bunday adamlar Xosh Xabardıń jaqtısın kórmesin dep, bul dúnyanıń hákimi Shaytan, Olardıń júrek kózlerin soqır etken Xosh xabar Qudaydıń qanday ekenin kórsetken Masixtıń dańqın bildiredi. Bizler ózlerimiz haqqında járiyalap atırǵan joqpız. Al Masix Iysanı hámmemizdiń Iyemiz dep, Iysa ushın sizlerdiń xızmetshilerińiz ekenligimiz haqqında járiyalap atırmız. Sebebi, qarańǵılıqtan nur jarqırasın, dep buyırǵan Quday Masixtıń júzinde jarqıraǵan Óziniń dańqın biliwimiz ushın júreklerimizdi jaqtı qıldı. Biz elshiler usı ǵáziyneni ılay ıdıs sıyaqlı bolǵan denemizde alıp júrmiz. Bul ullı qúdirettiń bizlerden emes, al Qudaydan ekenligi kórinip tur. Bizler hár tárepleme qısqıdamız, biraq ezilmeymiz, albıraymız, biraq úmitsizlikke berilmeymiz, quwdalanamız, biraq Quday bizlerdi taslap ketpeydi, bizlerdi jıǵıltadı, biraq joq bolıp ketpeymiz. Iysanıń ómiri denemizde ashıq kórinsin dep, bizler bárqulla azap shegip, Iysanıń ólimine sherik bolamız. Óytkeni Iysanıń ómiri biziń óletuǵın denemizde ashıq kórinsin dep, jasap atırǵan bizler Iysa ushın ólim qáwpine úzliksiz duwshar bolıp atırmız. Solay etip, Bizlerdiń ólim qáwpine duwshar bolıp atırǵanımız arqalı sizler máńgilik ómirge erisip atırsızlar. Zaburda.
Men isendim hám sonıń ushın sóyledim.
Dep jazılǵan. Usınday isenimdi payda etken Muxaddes Ruwxqa iye bolǵanımız sebepli, bizler de isenemiz hám sonlıqtan sóyleymiz. Sebebi, Iyemiz Iysanı ólimnen tiriltken Qudaydıń bizlerdi de Iysa menen birge tiriltetuǵının hám sizler menen birlikte Óziniń aldında turǵızıp qoyatuǵının bilemiz. Bulardıń hámmesi sizlerdiń paydańız ushın bolıp atır. Solay etip, bizlerdiń basımızdan keshirgen qıyınshılıqlarımız sebepli Qudaydıń sizlerge degen miyrimi artadı. Sol miyrim ele de kóp adamlarǵa jetip barıwı arqalı Qudayǵa kóp shúkirlikler aytıladı hám Ol dańqqa bólenedi. Sonlıqtan ruwxımızdı túsirmeymiz. Bizlerdiń kórinetuǵın denemiz tozıp baratırǵan bolsa da, ishki dúnyamız kúnnen-kúnge jańalanıp atır. Óytkeni, házirgi ótkinshi, Hám arzımas qıyınshılıqlarımız bizlerge hádden tıs ullı hám máńgilik dańq alıp keledi. Bizler kózge kórinetuǵın qıyınshılıqlarǵa emes, al kózge kórinbeytuǵın ullılıqqa qaraymız. Sebebi kózge kórinetuǵın nárseler ótkinshi, al kózge kórinbeytuǵın nárseler máńgi boladı. Korinflilerge jazılǵan ekinshi xat. Besinshi bap. Bizler ishinde jasap atırǵan dúnyadaǵı bul shatırımız, yaǵnıy denemiz qıyralǵanda, Quday bizlerge adamnıń qolı menen qurılmaǵan aspandaǵı máńgilik úyimizdi, yaǵnıy jańa deneni beretuǵının bilemiz. Aspandaǵı úyimizdi, yaǵnıy jańa denemizdi kiyim sıyaqlı, Kiyewdi qattı kúsep, házir bizler dúnyadaǵı shatırımızda, yaǵnıy denemizde ax urmaqtamız. Onı kiysek, bizler jalańash qalmaymız. Bizler dúnyadaǵı shatırımızda, yaǵnıy denemizde jasap júrip, awır júk astında qıynalmaqtamız. Negizinde dúnyadaǵı denemizdi sheship taslawdı emes, al onıń ústinen aspandaǵı denemizdi kiyewdi qáleymiz. Solay etip, óletuǵın dene máńgilik ómir tárepinen jutıp jiberiledi. Bizlerdi usı ushın tayarlaǵan hám bunıń gúrewi sıpatında bizlerge Muxaddes Ruwxtı bergen Qudaydıń Ózi boladı. Sonlıqtan denede jasap atırǵan waqtımızda Iyemizdiń aspandaǵı mákanınan uzaqta ekenimizdi bilsek te, bizler bárqulla batırlıqqa iyemiz. Óytkeni bizler kózge kórinetuǵın nárselerge emes, al isenimimizge súyenip jasaymız. Awa, batırlıqqa iyemiz hám deneden shıǵıp, Iyemiz benen birge jasaǵanımız jaqsıraq dep oylaymız. Biraq denede jasasaq ta, deneden shıǵıp ketsek te, bizler Iyemizdiń kewlinen shıǵıwǵa qattı tırısamız. Sebebi denede jasaǵan waqtımızda, Islegen jaqsı isimiz ushın da, jaman isimiz ushın da ılayıqlı baha alıw ushın hár birimiz Masixtıń húkim gúrsisiniń aldında turıwımız kerek. Solay etip, bizler Iyemizden qorqıwdıń ne ekenin bilgenimiz sebepli, adamlardı aqıllandırıwǵa háreket etemiz. Bizlerdiń qanday ekenligimiz Qudayǵa ayan. Bizlerdiń qanday ekenligimizdi sizler de jaqsı biletuǵınıńızdan úmit etemen. Bizler jáne sizlerge ózlerimizdi usınıwǵa háreket etip atırǵan joqpız. Biraq, ishki dúnyası menen emes, al sırtqı kórinisi menen maqtanatuǵın adamlarǵa ılayıqlı juwap beriwińiz ushın sizlerge bizler menen maqtanıwǵa múmkinshilik berip atırmız. Eger bizler Aqılımızdan azǵanday bolıp kórinsek, onda bul Quday ushın. Eger esimiz durıs bolıp kórinse, onda bul sizler ushın. Usılay islewge bizlerdi Masixtıń súyispenshiligı májbúr etedi. Óytkeni bir adam, yaǵnıy Masix hámme ushın ólgenlikten, hámme onıń ólimine sherik bolǵan boladı, degen juwmaqqa keldik. Awa! Masix hámme ushın óldi. Solay eken, jasap atırǵanlar endi ózleri ushın emes, al ózleri ushın ólgen hám qayta tirilgen Masix ushın jasawı shárt. Sonlıqtan bizler endi hesh kimge dúnyanıń kóz qarası menen qaramaymız. Masixqa burın usılay qaraǵan bolsaq ta, endi olay qaramaymız. Solay etip, kim de kim Masix penen baylanısqa iye bolsa, Ol jańa jaratılıs. Eski nárseler ótip ketti. Minekey, endi hámmesi jańa boldı. Bunıń hámmesi Qudaydan. Quday Masix arqalı bizlerdi Ózi menen jarastırdı hám adamlardı Ózi menen jarastırıw xızmetin bizlerge tapsırdı. Yaǵnıy, Quday Masix arqalı dúnyanı Ózi menen jarastırıp, adamlardıń gúnaların esapqa almadı hám usı jarastırıwshı sózlerdi bizlerge berdi. Solay etip, bizler Masixtıń elshilerimiz. Qudaydıń Ózi bizler arqalı sizlerge aqıl-násiyat berip atır. Masixtıń atınan jalbarınamız, Quday menen jarasıńlar! Quday bizlerdiń gúnalarımızdı, Hesh qashan gúna islemegen Masixqa júkledi. Masix penen baylanısqa iye bolǵan bizler Quday aldında usı arqalı aqlandıq. Korinflilerge jazılǵan ekinshi xat, altınshı bap. Quday menen birge miynet etip atırǵan bizler, ózlerińiz qabıl qılǵan Onıń miyrimine itibarsızlıq penen qaramawıńızdı sizlerden ótinish etemiz. Sebebi Quday bılay deydi.
Meniń miyrimim beriletuǵın waqıtta seni esittim. Qutqarılıw kúninde saǵan járdem berdim.
Minekey, házir Qudaydıń miyrimi beriletuǵın waqıt boldı. Minekey, házir qutqarılıw kúni keldi. Xızmetimizge sóz kelmesin dep, hesh kimge hesh bir nársede tosqınlıq jasamaymız. Al, hámme nársede Qudaydıń xızmetkerleri sıpatında is tutamız. Qıyınshılıq kórsek te, mútájlikte hám awır jaǵdaylarda qalsaq ta, Sheksiz sabırlı boldıq, jáne de tayaq jedik, qamaqta otırdıq, topalań ishinde qaldıq, awır miynet ettik, túnlerdi uyqısız ótkizdik, ash qaldıq. Solay bolsa da, bizler pák boldıq. Durıs túsinik, shıdamlılıq, keń kewil, muxaddes ruwx hám haqıyqıy súyispenshilik penen jasadıq. Haqıyqat sózin aytıp, Qudaydıń qúdiretin kórsettik. Oń hám shep qolımızda haqlıq quralın uslap júrdik. Bizlerdi húrmet etedi hám masqaralaydı da. Bizlerge sógis aytadı hám maqtaydı da. Bizlerdi ótirikshiler dep esaplaydı. Biraq bizler haqıyqattı aytamız. Bizlerdi belgisiz adamlar dep sanaydı. Biraq bizler hámmege belgilimiz. bizlerdi ólgen dep esaplaydı. Biraq, mine, bizler tirimiz. Jazalanıp tayaq jesek te, ólmey atırmız. Bizlerdi qapa qıladı, biraq bizler bárqulla quwanıshlımız, jarlımız. Biraq kóp adamlardı bayıtamız. Hesh nársemiz bolmasa da, Hámme nársege iyemiz. Hey, Korinfliler! Bizler sizlerge ashıq sóylep, júregimizdi keń ashtıq. Sizlerden miyrimimizdi ayamadıq. Biraq sizler bizlerden óz miyrimińizdi ayadıńız. Sizlerge balalarıma sóylegendey sóylep atırman. Bizler sıyaqlı sizler de bizlerge júreklerińizdi keń ashıńlar. Isenbeytuǵınlar menen birge bir moyıntırıqtıń astına kirmeńler. Óytkeni haqlıq penen nızamsızlıqtıń arasında qanday uqsaslıq bar? Nur menen qarańǵılıqtıń arasında qanday baylanıs bar? Masix penen Shaytannıń arasında qanday kelisim hám isenetuǵın adam menen isenbeytuǵın adamnıń arasında qanday sheriklik bolıwı múmkin? Qudaydıń Ibadatxanası menen Butlar arasında qanday birlik bolıwı múmkin? Hesh qanday! Sebebi bizler tiri Qudaydıń ibadatxanasımız. Quday bılay deydi. Men olar arasında jasap, olar arasında júretuǵın bolaman. Men olardıń Qudayı bolaman, olar Meniń xalqım boladı.
Sol sebepten Quday Iyemiz bılay deydi.
Sen biytuǵın adamlar arasınan shıǵıp, olardan bóleklenińler. Haram nársege qol tiygizbeńler. Sonda Men sizlerdi qabıl etemen. Jáne de, hámme nársege qúdiretli Quday Iyemiz bılay deydi.
Men sizlerge Áke bolaman, sizler Meniń ul-qızlarım bolasızlar.
Korinflilerge jazılǵan ekinshi xat, jetinshi bap. Solay etip, súyikli tuwısqanlarım, usınday wádelerge iye bolǵanımız sebepli, denemizdi hám ruwxımızdı ıplaslaytuǵın hár bir nárseden wózlerimizdi tazalayıq. Qudaydan qorqıp jasap, minsiz muxaddeslikke jetilisip barayıq. Bizlerge júreklerińizdi keń ashıńlar. Bizler hesh kimge jamanlıq islemedik. Hesh kimdi joldan azǵırmadıq, hesh kimdi aldap, haqısın jemedik. Bunı sizlerdi ayıplaw ushın aytıp atırǵan joqpan. Óytkeni burın aytqanımday, sizler bizlerdiń júregimizdesiz. Sizler menen birge óliwge de, jasawǵa da qayılmız. Meniń sizlerge degen isenimim kúshli hám men sizler menen kóp maqtanaman. Qıyınshılıqlarımız kóp bolsa da, men sizler sebepli sheksiz quwanısh alıp, jubanıshqa bólendim. Bizler Makedoniyaǵa kelgenimizden keyin de, denemiz hesh tınısh tappay, hár tárepleme qıyınshılıq kórdik. Sırtta jánjel, júregimizde qorqınısh bar edi. Biraq, ruwxı túsken adamlarǵa jubanısh beriwshi Quday Titustıń sizler betten qaytıp kelgeni arqalı bizlerge jubanısh berdi. Bizler tek onıń qaytıp kelgeni arqalı emes, al sizlerdiń oǵan bergen jubanıshıńız arqalı da jubanısh aldıq. Titus bizlerge sizlerdiń meni qansheli saǵınǵanıńızdı, qılǵan is-háreketlerińiz sebepli ókinip atırǵanıńızdı, hám meni jaqlawǵa urınıp atırǵanıńızdı aytıp bergende, men onnan beter quwanıp kettim. Men jazǵan xatım menen sizlerdi qapa qılǵan bolsam da, ókinbeymen. Sol xatımnıń sizlerdi az-maz waqıtqa qapa qılǵanın bilgenimde, men ókingen edim. Biraq, endi quwanıp atırman. Men sizlerdiń qapa bolǵanıńızǵa emes, al bul qapashılıqtıń sizlerdi táwbege ákelgenine quwanıp atırman. Bul qapashılıq Qudaydıń qálewi boyınsha bolǵanlıqtan, sizler bizler sebepli hesh qanday zıyan kórmedińler. Sebebi Qudaydıń qálewi menen berilgen qapashılıq adamdı táwbege alıp keledi. Hám adam bul arqalı qutqarılıw aladı. Bunday qapashılıq ókiniw alıp kelmeydi, biraq dúnyanıń qapashılıǵı ólimge alıp baradı. Qarańlar, Qudaydıń qálewi menen bolǵan bul qapashılıq sizlerde qanshelli inta, Óz páklińizdi dálillewge qattı umtılıw, nahaqlıqqa degen kúshli ǵázep, qanshelli qorqınısh, maǵan degen sonshelli saǵınısh, qanshelli talpınıw hám ayıpker adamdı jazalawǵa kúshli tilek oyattı. Sizler sol iste ózlerińizdiń hár tárepleme pák ekenińizdi kórsettińiz. Sizlerge Bunnan aldınǵı xattı jazǵanımda, nahaqlıq islegen adam yamasa nahaqlıqtan jábir kórgen adam sebepli jazǵan joqpan. Al, sizlerdiń bizlerge degen ıqlasıńızdıń Quday aldında ayan bolıwı ushın jazǵan edim. Bizler bulardıń hámmesi arqalı jubanısh taptıq. Jubanıshımızǵa qosımsha, Titustıń quwanıshı bizlerdi onnan da kóbirek quwandırdı, óytkeni sizlerdiń hámmeńiz onıń ruwxın kóteripsiz. Men sizlerdi onıń aldında maqtaǵan edim. Sizler meni uyatqa qaldırmadıńlar. Sizlerge aytqan hár bir sózimiz haqıyqat bolǵanı sıyaqlı, sizlerdi Titusqa aytıp, Maqtaǵan sózlerimiz de haqıyqat bolıp shıqtı. Ol hámmeńizdiń sózge boysınatuǵınıńızdı, ózin húrmet hám izzet penen qabıl alǵanıńızdı eske alıp, Onıń sizlerge degen súyispenshiligi jáne de artıp atır. Solay etip, men sizlerge hár bir iste isene alatuǵınım sebepli quwanaman. Korinflilerge jazılǵan ekinshi xat. Segizinshi bap. Tuwısqanlar, bizler sizlerge Qudaydıń Makedoniyadaǵı iseniwshi jámáátlerge bergen miyrimi haqqında bildirgimiz keledi. Olar awır qıyınshılıqlar menen sınalǵan bolsa da, quwanıshqa tolıp, júdá kámbaǵal bolsa da, sheksiz saqıylıq kórsetti. Jaǵdayları kótergenshe, hátte, jaǵdaylarınan artıq dárejede olardıń óz qálewi menen saxıylıq kórsetkenine men ózim gúwalıq beremen. Olar Yahudiyadaǵı iseniwshilerge beriletuǵın járdemge, yaǵnıy, usı qayırlı iske qatnasıwdı ótinish etip, bizlerge jalbarınǵan edi. Olar bizler úmit etkenimizden de zıyat berip, Qudaydıń qálewi menen, Ózlerin birinshiden Iyemizge, sońınan bizlerge baǵıshladı. Sonlıqtan, burın sizlerdiń arańızda bul qayırlı isti baslaǵan Titustan onı juwmaqlawın ótindik. Sizler Masixqa degen isenimde, Qudaydıń sózin sóylewde, haqıyqattı biliwde, inta menen xızmet etiwde, Bizlerge degen súyispenshilikte ulıwma hámme nársede ústinsiz. Sol sıyaqlı bul qayırlı iste de sizlerdiń ústin bolıwıńızdı qáleymiz. Bunı buyrıq retinde aytıp atırǵan joqpan. Al, basqa jámáátlerdiń intası haqqında aytıp, sizlerdiń súyispenshiligıńızdıń haqıyqıylıǵın sınap kórip atırman. Sebebi sizler Iyemiz Iysa Masixtıń miyrimin bilesizler. Ol Ózi bay bola tura, sizler ushın bul dúnyada jarlı boldı. Onıń jarlılıǵı menen sizler ruwxıy baylıqqa iye boldıńız. Bul boyınsha men sizlerge bir paydalı keńes beremen. Sizler ótken jılı óz qálewińiz benen járdem aqshanı jıynawdı birinshi bolıp baslaǵan edińler. Endi sol isti Aqırına deyin jetkizgenińiz maqul. Solay etip, basta qanday inta menen baslaǵan bolsańız, sonday inta menen juwmaqlawǵa qollarıńızdan kelgenshe tırısıwıńız tiyis. Eger sizler ózlerińizde bar nárseni inta menen berseńiz, Quday onı ırzashılıq penen qabıl etedi, biraq Ol sizlerde joq nárseni talap etpeydi. Basqalardıń awhalın jeńilletiw ushın sizlerge awırmanlıq salıw kerek demekshi emespen, al teńlik bolıwı kerek demekshimen. Házirgi sizlerdegi molshılıq olardıń jetpey turǵan nársesin tolıqtıradı, al sońınan olardaǵı molshılıq sizlerdegi jetpey turǵan nárseni tolıqtıradı. Solay etip, teńlik boladı. Muxaddes Jazıwda, Kóp jıynaǵan adamnıń artıq nársesi, az jıynaǵan adamnıń kem nársesi bolmadı. Dep aytılǵanday boladı. Meniń kewlimdegi sizlerge degen intanı Titustıń da kewline salǵan Qudayǵa shúkirler bolsın, óytkeni Ol tek bizlerdiń ótinishimiz boyınsha emes, al Ózinde sizlerge degen tereń inta bolǵanlıqtan Óz qálewi menen sizlerge baratır. Onıń menen birge bir tuwısqanımızdı da jiberip atırmız, ol Xosh Xabardı járiyalaw boyınsha barlıq iseniwshi jámáátler tárepinen maqtawǵa erisken adam. Bunıń ústine, Bul tuwısqanımızdı bizler islep atırǵan usı qayırlı xızmette joldas bolsın dep, iseniwshi jámáátler saylap qoyǵan edi. Bizler Iyemizdiń dańqı ushın hám járdem beriwge intalı ekenimizdi kórsetiwimiz ushın usı qayırlı xızmetti islep atırmız. Kóp aqshalar menen baylanıslı bolǵan bul xızmetimizde bizlerdi hesh kim ayıplay almawı ushın bizler saqlıq penen is tutıp atırmız. Sebebi bizler tek Iyemizdiń názerinde emes, al adamlardıń názerinde de durıs bolǵan nárseni islewge tırısıp atırmız. Bizler jańaǵı tuwısqanlarımız benen birlikte jáne bir tuwısqanımızdı da jiberip atırmız. Bul tuwısqanımızdı talay mártebe hám hár túrli jaǵdaylarda sınap, onıń ıntalı ekenin kórdik. Endi onıń sizlerge degen isenimi kúsheygenlikten, ıntası da artıp atır. Titusqa kelsek, ol meniń sherigim hám sizler ushın meniń menen birge miynet etetuǵın xızmetshi. Onıń qasındaǵı eki tuwısqanımız, iseniwshi jámáátlerdiń wákilleri hám Masixqa dańq keltiretuǵın adamlar. Solay etip, sizler bul adamlarǵa degen súyispenshiligizdi dálilleńler. Bul arqalı olardı jibergen iseniwshi jámáátlerge bizlerdiń sizler menen maqtanatuǵınımızdıń durıs ekenin kórsetińler. Korinflilerge jazılǵan ekinshi xat. Toǵızınshı bap. Yahudiyadaǵı iseniwshilerge jiberiletuǵın bul járdemge baylanıslı sizlerge jazıwdıń qájeti joq, óytkeni sizlerdiń járdemge tayar ekenligińizdi bilemen. Axaya úlkesindegiler ótken jıldan beri tayar dep, men Makedoniyadaǵılar aldında sizler menen maqtanıp júrmen. Sizlerdiń intańız olardıń kóbisin háreketke keltirdi. Bul nársede Sizler menen maqtanǵanım bosqa shıqpasın dep hám ózim aytqanımday, sizlerdi tayar turasız dep usı tuwısqanlarımızdı sizlerge jiberip atırman. Sebebi ayırım makedoniyalılar meniń menen birge sizlerge barıp, sizlerdiń tayar emes ekenligińizdi kórse, sizlerge qattı isengen bizler uyatqa qalamız. Sizler de sózsiz uyatqa qalasız. Sonlıqtan men, Usı tuwısqanlarımızdan ózimnen burın sizlerge barıwdı hám sizlerdiń wáde etken járdemińizdi aldın ala tayarlap qoyıwdı ótinish etkenim durıs dep oyladım. Solay etip, sizler beretuǵın bul járdem májbúriy túrde berilgen salıqtay emes, al ırazılıq penen berilgen sıyday bolsın. Mınanı umıtpańlar! Sıqmarlanıp ekken adam az oradı, saqıylıq penen ekken adam kóp oradı. Hár bir adam qıynalıp yamasa májbúriy túrde emes, al kewlinen shıqqanın bersin. Óytkeni, Quday ırazı bolıp bergen adamdı súyedi. Jáne de, Quday sizlerdi mol miyrim menen bayıtıwǵa qúdiretli. Solay etip, barlıq waqıtta hámme nárseńiz jeterli bolıp, Hár qanday jaqsı iske bay bolasızlar, sonlıqtan Muxaddes Jazıwda bılay delingen.
Ol Ózinikin saxıylıq penen tarqatıp, jarlılarǵa berdi, Onıń haqlıǵı máńgige bar boladı.
Diyxanǵa sebiw ushın tuqım, jew ushın nan beretuǵın Quday sizlerdiń saxıylıq penen ekken eginińizdiń zúráátin mol qılıp beredi hám haqlıǵıńızdıń Jemisin arttıradı. Awa, Quday sizlerdi hár tárepleme bayıtadı. Solay etip, sizler saqıy bolasızlar. Hám bizler sizlerdiń saqıylıq penen bergen sıylarıńızdı aparǵanımızda, alǵan adamlar Qudayǵa shúkirlik bildiredi. Sizlerdiń bul xızmetińiz tek Yahudiyadaǵı iseniwshilerdiń mútájliklerin tolıqtırıp qoymay, kóp adamlardıń Qudayǵa sheksiz shúkirlik aytıwına sebep boladı. Sizlerdiń bul xızmetińiz sebepli olar Qudayǵa alǵıslar aytadı. Sebebi sizlerdiń bul xızmetińiz ózlerińiz moyınlaǵan Masixtıń Xosh Xabarına boysınatuǵınıńızdı Yahudiyadaǵı muxaddesler hám kóp basqa adamlar menen saxıylıq penen bólisip atırǵanıńızdı dálilleydi. Jáne de, Qudaydıń sizlerge bergen mol miyrimi sebepli, Yahudiyadaǵılar sizlerdi kóriwdi árman etip, sizler ushın duwa etedi. Sóz benen táriyplep jetkiziw qıyın bolǵan Qudaydıń sıyı, yaǵnıy Onıń ulı ushın Qudayǵa shúkirler bolsın! Korinflilerge jazılǵan ekinshi xat, onınshı bap. Bizler menen birge bolǵan waqtında juwas, biraq aramızda bolmaǵan waqtında qatal dep ayırımlarıńız sóz qılatuǵın men, Pavel, Masixtıń múláyimligi hám sabırlılıǵı menen sizlerden ótinemen. Sizlerge barǵanımda ózimdi qatal tutıwǵa májbúr qılmańlar. Óytkeni bizlerdi bul dúnyadaǵı adamlar sıyaqlı denesiniń qálewi boyınsha jasap atır dep sanaytuǵın geybirewlerge qarsı qatal bolaman degen niyetim bar. Bizler dúnyada jasap atırǵan bolsaq ta, dúnyanıń jolı menen urıspaymız. Bizlerdiń urısımızdıń quralları dúnyaǵa tiyisli qurallar emes. Al dushpannıń bekkem qorǵanların qıyrata-tuǵın Qudaydıń qúdiretine iye bolǵan qurallar. Sol qurallar menen sandıraq sózlerdi hám Qudaydı biliwge tosqınlıq qılatuǵın hár qanday menmenlikti joq qılamız. Masixqa boysınbaytuǵın hár bir oy-pikirdi Masixqa tutqın etip boysındıramız. Sizler Masixqa tolıq boysınǵanıńızda, Oǵan boysınbaǵan arańızdaǵı hár bir adamdı jazalawǵa tayarmız. Sizler tek sırtqı kóriniske qarap baha beresizler. Eger kimde-kim óziniń Masixqa tiyisli ekenine isense, onda ol bizlerdiń de Masixqa tiyisli ekenimizdi bilsin. Iyemizdiń bizlerge bergen biyligi menen biraz kóbirek maqtansam da, uyalmayman. Bul biylik sizlerdi qulatıw ushın emes, al tiklew ushın berilgen. Men xatlarım menen sizlerdi qorqıtıp atırǵanday bolıp kóringim kelmeydi. Sebebi geybirewler xatlarında ol qatal hám kúshli, Biraq júzbe-júz kóriskenimizde hálsiz hám sózge de sheber emes deydi eken. Biraq, bunday adamlar bilip qoysın, sizlerden uzaqta bolıp, xatlarımızda ne desek, arańızda bolǵanımızda da solay is tutamız. Ózlerin áhmiyetli etip kórsetip atırǵan ayırım adamlar menen Ózlerimizdi teńlestirgimiz yamasa salıstırǵımız kelmeydi. Olar ózlerin óz ólshemleri menen bahalaydı hám ózlerin ózleri menen ǵana salıstıradı. Olar qanshelli aqılsız! Biraq, bizler hádden tıs dárejede maqtanbaymız. Al, Qudaydıń bizler ushın belgilegen jer shegarası ishindegi miynetimiz benen maqtanamız. Bizlerdiń arańızda islegen miynetimiz de usı jer shegarası ishinde islendi. Sizler jasaytuǵın jer usı jer shegarası ishinde jaylasqanlıqtan, bizler sizlerge Masixtıń Xosh Xabarın birinshi bolıp jetkizgenimizde shegaradan tıs shıǵıp ketpedik. Bizler basqalardıń miyneti menen maqtanıp, háddimizden aspaymız. Kerisinshe, isenimińizdiń ósiwi menen arańızdaǵı miynetimizdiń kólemi keńeye beriwinen úmit etemiz. Solay etip, bizler Xosh Xabardı sizlerden uzaǵıraq jerlerge járiyalay alamız, óytkeni basqanıń islegen xızmeti menen maqtanıwdı qálemeymiz. Muxaddes Jazıwda aytılǵanday, Maqtanatuǵın adam Iyemiz benen maqtansın. Sebebi ózin-ózi maqtaǵan adam emes, al Iyemiz maqtaǵan adam haqıyqattan qádirleniwge ılayıq. Korinflilerge jazılǵan ekinshi xat, on birinshi bap. Meniń biraz aqılsız adamday bolıp endi aytatuǵın sózlerime sizlerdiń shıdawıńızdı qáler edim. Awa, men sizlerden usını ótinish etemen, sizlerdi Qudaydıń qızǵanıshı menen qızǵanaman. Óytkeni men sizlerdi Bir pák qız sıyaqlı jalǵız kúyewge, yaǵnıy Masixqa usınıp, Oǵan nekeledim. Biraq, jılannıń Xawa eneni hiylekerlik penen aldaǵanınday, sizlerdiń aqıl-oylarıńızdıń da buzılıp, Masixqa degen haqıyqıy hám pák sadıqlıqtan awıp ketiwinen qorqaman. Sebebi birew kelip. Bizler járiyalaǵan Iysanı basqasha qılıp járiyalaǵanda, sizler isenesizler. Jáne de, ózlerińiz alǵan Muxaddes Ruwxtan basqa bir Ruwxtı hám ózlerińiz qabıl etken Xosh Xabardan basqa bir Xosh Xabardı ańsat qabıl etesizler. Sizler mártebeli elshiler dep ataytuǵın Sol adamlardan Men Ózimdi hesh bir nársede kem sanamayman. Men sózge sheber bolmasam da, bilimim jetkilikli. Bunı sizlerge hár qanday jaǵdayda hám hár tárepleme ashıq kórsettik. Sizlerdiń mártebeli bolıwıńız ushın Men Ózimdi pás qoyıp, Qudaydıń Xosh Xabarın sizlerge esheyin járiyaladım. Meniń usılay islegenim gúna ma? Sizlerge xızmet etiw ushın, men basqa iseniwshi jámáátlerden aqshalay járdem alıp, olardı tonaǵanday boldım. Arańızda bolǵan waqtımda mútájligim bolsa da, hesh birińizge awırmanlıq salmadım, Óytkeni, Makedoniyadan kelgen tuwısqanlarımız mútájliklerimniń ornın toltırdı. Men sizlerge hesh bir nársede awırmanlıq salmawǵa tırıstım hám bunnan bılay da tırısa beremen. Ózimdegi Masixtıń haqıyqatı menen bildiremen. Axaya úlkesindegi hesh bir adam meniń usı maqtanıwımdı toqtata almaydı. Men ne sebepten usılay islep atırman? Sizlerdi súymegenim sebepli me? Meniń sizlerdi súyetuǵınımdı Quday biledi. Ózlerin bizlerge teńlestirmekshi bolıp maqtanıp atırǵan sol adamlarǵa jol bermew ushın, men sizlerge awırmanlıq salmadım hám solay islewdi dawam ete beremen. Sebebi, jalǵan elshiler hám ótirik jumısshılar bolǵan bunday adamlar ózlerin Masixtıń elshileri qılıp kórsetedi. Biraq, bul tań qalarlıq nárse emes. Shaytan da ózin nur perishtesi qılıp kórsetedi-ǵo. Sonlıqtan Onıń xızmetshileriniń ózlerin haqıyqattıń xızmetshileri qılıp kórsetiwi de tań qalarlıq nárse emes. Quday aqırında bunday adamlarǵa islegen islerine qaray ılayıqlı jaza beredi. Men jáne tákirarlap aytaman, Hesh kim meni aqılsız dep sanamasın. Eger sizler aqılsız dep sanasańız, Meni hesh bolmasa aqılsız adam sıpatında qabıl etińler. Sonda Men de az-maz maqtanayın. Sóylep atırǵan sózlerimdi Iyemizdiń basqarıwında aytıp atırǵan joqpan. Al, ózine isenetuǵın aqılsız maqtanshaqtay bolıp aytıp atırman. Kópler ózleri menen dúnyanıń kóz qarası boyınsha maqtanǵanlıqtan, men de maqtanajaqpan. Sizler ózlerińizdi sonday aqıllımız dep sanap turıp, aqılsızlarǵa jan-jan dep shıdaysızlar. Birew sizlerdi qul qılsa da, haqıńızdı jese de, talasa da, ózin sizlerden joqarı tutıp, ústemlik etse de, Yamasa betińizge shapalaq penen ursa da shıdaysızlar. Biraq, sizlerdiń oyıńız boyınsha hálsiz bolıp esaplanǵan bizler bunday islerdi islewge uyalamız. Degen menen, birewdiń ne menen bolsa da maqtanıwǵa batılı barsa, meniń de maqtanıwǵa batılım jetedi. Men bunı aqılsız adam sıyaqlı aytıp atırman. Sol jalǵan elshiler yahudiymız dey me? Men de yahudiymen. Olar izraillılarmız dey me? Men de izraillıman. Olar Ibrayımnıń urpaǵımız dey me? Men de Ibrayımnıń urpaǵıman. Olar Masixtıń xızmetkerlerimiz dey me? Aqıldan azǵan adam sıyaqlı aytıp atırman. Men Masixqa olardan góre. kóbirek xızmet ettim. Men olarǵa qaraǵanda kóbirek miynet ettim. Kóp mártebe qamaqta boldım, sansız ret tayaq jedim hám talay mártebe ólim menen júzbe-júz ushırastım. Yahudiylerden bir kem qırqtan bes ret qamshı jedim. Úsh mártebe tayaq jedim. Bir mártebe tas penen urdı. Úsh mártebe kemede apatqa ushırap, bir kún, bir tún teńizde ıǵıp júrdim. Kóp mártebe saparǵa shıqqanımda qáwip astında boldım. Dáryalardaǵı suw tasqını sebepli, qaraqshılar sebepli. Óz milletimniń adamları sebepli hám basqa millet adamları sebepli jáne qalada, shólde, teńizde hám jalǵan tuwısqanlar sebepli qáwip-qáterge ushıradım. Awır miynet etip, qıyınshılıq kórdim. Kóp túnlerdi uyqısız ótkizdim. Ashlıq hám shóldi basımnan keshirdim. Talay mártebe awqatsız qalıp, Suwıqta kiyimsiz boldım. Bulardıń hámmesinen tısqarı, kún sayın barlıq iseniwshi jámáátlerdiń ǵam-táshwishleri eńsemdi basıp, meni oylandıradı. Qaysı dármensizler menen Men birge dármensizlenbedim? Qaysı azǵırılǵan adam ushın Men kúyip janbadım. Sizler meni maqtanıwǵa májbúr etkenińiz sebepli, men hálsizligimdi kórsetken nárseler menen maqtanaman. Iyemiz Iysanıń Ákesi, máńgige alǵıslanatuǵın Quday biledi. Men ótirik sóylep atırǵan joqpan. Men Damasq qalasında bolǵanımda, Aretas patshanıń qol astındaǵı bir hákim qala dárwazasın qarawıllatıp, meni qolǵa almaqshı boldı. Biraq iseniwshi tuwısqanlarımız meni sebetke salıp, qala diywalındaǵı terezeden túsirip jiberdi hám men usılay etip onıń qolınan qashıp qutıldım. Korinf lilerge jazılǵan ekinshi xat. On ekinshi bap. Maqtanıwdıń hesh qanday paydası joq bolsa da, endi men Iyemiz kórsetken kórinisler hám ayanlar haqqında aytpaqshıman. Men Masixqa isenetuǵın bir adamdı tanıyman. Ol bunnan on tórt jıl burın úshinshi aspanǵa kóterilip áketilgen edi. Ol sol waqıtta denede boldı ma, yamasa deneden shıǵıp ruwxta boldı ma? Men bunı bilmeymen, Quday biledi. Bul adam haqqında mınanı bilemen, Ol Jánnetke kóterilip aparıldı. Ol sol jerde aytıp jetkiziw múmkin bolmaǵan hám Adam Balasına aytıwǵa ruxsat etilmegen sózlerdi esitti. Biraq Ol denede boldı ma, yamasa deneden shıǵıp ruwxta boldı ma, bilmeymen. Bunı Quday biledi. Men usınday adam menen maqtanaman. Biraq, ózime kelsem, tek ózimdegi hálsizlikten basqa hesh nársem menen maqtanbayman. Maqtanıwdı qálegen jaǵdayımda da, men aqılsız bolmayman. Óytkeni men haqıyqattı aytıp atırman. Biraq, hesh kim men tuuralı hádden tıs joqarı pikirge iye bolmay, Meni tek mennen esitkenleri yamasa kórgenleri boyınsha bahalawı ushın men ózimdi maqtanıwdan tıyıp atırman. Qudaydıń maǵan bergen ájayıp ayanları sebepli, ózimdi joqarı tutpawım ushın Ol deneme bir tiken, yaǵnıy, meni qıynaytuǵın Shaytannıń bir perishtesin berip, meni menmenlikten saqlap kiyatır. Bunı mennen alıp taslawdı sorap, iyemizge úsh mártebe jalbarınǵan edim. Biraq iyemiz maǵan, Saǵan bergen miyrimim jetedi, sebebi meniń qudiretim hálsizlik arqalı tolıq kórsetiledi, dedi. Sonlıqtan Masixtıń qúdireti mende bolsın dep, men hálsizliklerime ele de kóbirek quwanıp, olar menen maqtana beremen. Sol sebepten Masix ushın hálsizliklerge, masqaralanıwǵa, mútájliklerge, quwdalanıwǵa hám qıyınshılıqlarǵa ushıraǵanımda men quwanıshlıman. Óytkeni men qashan hálsiz bolsam, sonda kúshlimen. Men maqtanıp, aqılsız adam bolıp kórindim. Biraq meni buǵan sizler májbúr ettińiz-ǵo. Negizinde meni sizler maqtawıńız kerek edi. Sebebi men, Hesh kim bolmasam da, sizler mártebeli elshiler dep ataytuǵın sol adamlardan hesh qanday kemshiligim joq. Meniń Qudaydıń haqıyqıy elshisi ekenimdi dálilleytuǵın kóp belgiler, tań qalarlıq isler, Hám káramatlar sizlerdiń arańızda kúshli sabırlılıq penen kórsetildi. Sizlerden aqshalay járdem sorap, óz awırmanlıǵımdı salmaǵanım sebepli, basqa iseniwshi jámáátlerden sizlerdi kem kórgendey boldım ba? Eger meni qáte isledi dep oylasańız, meni keshiriń. Minekey, men sizlerge úshinshi mártebe keliwge tayarman. Biraq men sizlerge awırmanlıq salmayman. Maǵan sizlerdiń mal-múlkińiz emes. Al sizlerdiń ózlerińiz kereksiz. Óytkeni balalar ata-anası ushın emes, al ata-ana balaları ushın mal-múlik jıynawı tiyis. Sol sıyaqlı Men de sizler ushın ózimde bar hámme nárseni, hátte Óz janımdı da beriwge quwanıshlı túrde tayarman. Men sizlerdi Sonshelli súysem de, sizlerdiń meni azıraq súyiwińiz durıs bolmaydı. Meniń sizlerge awırmanlıq salmaǵanımdı sizler de tastıyqlaysızlar. Biraq, geybir adamlardıń aytıwı boyınsha, men hiyleker adam bolǵanım sebepli, sizlerdi aldaw jolı menen, qolǵa kirgizgen qusayman. Degen menen, ózim sizlerge jibergen adamlardıń biri arqalı bolsa da, sizlerdiń esabıńızdan paydalandım ba? Men Titustan sizlerge barıwdı ótinip, onıń menen birge basqa bir tuwısqanımızdı da jibergen edim. Titus sizlerdiń esabıńızdan paydalanǵan ba edi? Álbette, yaq. Sebebi bizler, Bir ruwx penen is-háreket etip, bir jol menen júremiz-ǵo. Bizlerdi usı waqıtqa deyin aldıńızda aqlanıp kiyatır dep oylap atırsız ba? Yaq, olay emes. Bizler Masixqa tiyisli adamlar sıpatında Quday aldında sóylep turmız. Súyikli tuwısqanlarım!

Burın gúna islep, ózleriniń haramılıǵı, buzıqshılıǵı hám júwensizligi ushın táwbe etpegen kóp adamlar ushın kóz jasımdı tógiwden qorqaman. Korinflilerge jazılǵan ekinshi xat, on úshinshi bap. Men sizlerge úshinshi mártebe barajaqpan. Muxaddes Jazıwda aytılǵanday, Hár bir is eki yamasa úsh adamnıń gúwalıǵı tiykarında qaraladı. Bunnan aldın arańızda ekinshi mártebe bolǵanımda eskertken edim. Endi házir sizlerden uzaqta bolǵanımda da, Tákirarlap eskertip atırman, men sizlerge jáne barǵanımda, burın gúna islegenlerdiń de, basqa hámme adamlardıń da hesh birin ayamayman. Sebebi sizler Masixtıń men arqalı sóyleytuǵınına dálil izleysizler. Masix sizlerge degen. Is-háreketinde hálsiz emes. Ol sizlerdiń arańızda Óz qúdiretin kórsetedi. Ol hálsiz bolıp, atanaq aǵashqa shegelense de, házir Qudaydıń qúdireti menen jasap atır. Masix penen qatnasta bolǵan bizler de hálsiz bolsaq ta, Onıń menen birge Qudaydıń qúdireti arqalı sizlerdiń paydańız ushın jasaymız. Isenimde turǵan ya turmaǵanıńızdı biliwińiz ushın óz-ózińizdi sınap kórińler. Iysa Masixtıń ishińizde ekenligin bilmeysizler me? Eger bilmeseńiz, sınawdan óte almay jıǵılǵan bolar edińiz. Bizlerdiń. Sınawdan ótkenimizdi biletuǵınıńızdan men úmit etemen. Hesh qanday jamanlıq islemewińizdi sorap, bizler Qudayǵa duwa etemiz. Bundaǵı maqsetimiz ózlerimizdiń sınawdan ótkenimizdi kórsetiw emes, al bizler sınawdan ótpegen bolıp kórinsek te, sizlerdiń jaqsılıq islewińizden ibarat. Óytkeni bizler Haqıyqatqa qarsı hesh nárse isley almaymız, al tek haqıyqat ushın háreket etemiz. Ózlerimiz hálsiz, al sizler kúshli bolsańız, bizler quwanamız. Bizler sizlerdiń tuwrılanıp, jetilisip barıwıńız ushın da duwa etemiz. Sonlıqtan sizlerge kelgen waqtımda Iyemizdiń maǵan bergen biyligi menen, Qatallıq qollanıwǵa májbúr bolmawım ushın bul nárselerdi arańızda bolmaǵan waqtımda jazıp atırman. Men bul biylikti sizlerdi qulatıw ushın emes, al tiklew ushın alǵanman. Qullası, Tuwısqanlarım, xosh bolıńlar! Jetilisip barıńlar! Meniń aytqanlarıma qulaq asıńlar! Bir oy-pikirli bolıńlar hám tatıwlıqta jasańlar! Súyispenshilik hám tınıshlıq tiykarı bolǵan Quday sizler menen birge boladı. Bir-birińizdi Muxaddes posa menen súyip sálemlesińler. Barlıq iseniwshiler sizlerge sálem aytıp atır. Iyemiz Iysa Masixtıń miyrimi, Qudaydıń súyispenshiligi hám Muxaddes Ruwxtıń sherikligi hámmeńizge yar bolsın.